Намаз уку тәртибе белән танышабыз. Беренчедән, кыйбла тарафына юнәлеп басу. Ният кылу. Ният ул күңелдән теләк белдерү. Әмма без теләгебезне раслап, телебез белән дә ниятебезне кабатласак, бу яхшы гамәлләрдән булыр дигән фикерләрдә калабыз. Басып торган килеш бу халәт кыям дип атала, кулларны күтәреп Аллаһу әкбәр дип тәкбир әйтү. Кулларны ирләр колак очларына кадәр күтәрсә, хатын-кызларга иң башларына кадәр күтәрү күздә тотыла. Ә намаз укыганда куллар уң кул, сул кул өстенә куелып, хатын-кызлар күкрәк өстенә, ә ирләр кендек астына кулларын куялар. Куллар багланганнан соң, күңелдән

Бу доганың тәрҗемәсе белән дә танышып үтәбез. Раббым, син барча кимчелекләрдән дә пак. Һәм сиңа барча мактаулар. Синең исемең мөбәрәктер, ә дәрәҗәң бөек олугтыр. Синнән башка һичбер гыйбадәткә лаеклы илаһ

Коръәннән берәр сүрә укыла. Без сезнең белән Кәүсәр сүрәсен укырбыз, иншаллаһ. Аның укылышы белән танышабыз. Инна әгътайнакәл кәүсәр. Фасолли лираббика ванхар.

Сәмигаллаһу лимән хәмидәһ дип әйтелә. Бу сүзләрнең тәрҗемәсе беренчесенең Бөек Раббым барча кимчелекләрдән пакь, ә икенчесе Аллаһ үзен мактаучыны ишетә дигән мәгънәләргә ия булып торалар. Ә аннан соң Раббана ләкәл хәмд дип әйтәбез. Бу сүзләрнең тәрҗемәсе Я Раббым, сиңа гына барча мактау дип тәрҗемә ителә. Аннан соң Аллаһу әкбәр дип тәкбир әйтеп, сәҗдә кылына. Ә сәҗдә вакытында кимендә өч тапкыр Субхан Раббил әгълә Сөбәхәнә раббил әгълә, Сөбәхәнә раббил әгълә дигән сүзләр әйтелә, аларның мәгънәләре, Иң бөек, иң югары булган Раббым барча кимчелекләрдән пакь дигән мәгънәгә ия булып тора. Сәҗдәдән торып утырганда, Аллаһу әкбәр! дип тәкбир әйтелә. Аллаһу әкбәр! дип тәкбир әйтеп, тагын бер тапкыр сәҗдә кылына. Бу сәҗдәдә дә кимендә өч тапкыр Сүбәһән Раббил әгълә, Сүбәһән Раббил әгълә, Сүбәһән Раббил әгълә Дигән сүзләр әйтелә. Һәм, тәкбир әйтеп, икенче рәкагатькә торып басыла. Икенче рәкагать нәкъ беренче рәкагать кебек укыла. Икенче рәкагатьтән соң тәшәһүд, әттәхият, Укыр өчен утырыла. Әгәр намаз ике рәкәгатьле генә булса, бу соңгы утыру була. Әгәр намаз өч яки дүрт рәкәгатьле намаз булса, бу беренче утыру булып санала. Димәк, намаз ике рәкәгатьтән торса, Бу соңгы утыру булып, монда башта әттәхият, аннан соң салават, аннан соң берәр дога укыла. Мәсәлән, Раббәнә. Ә инде намаз өч яки дүрт рәкәттән торса, бу беренче утыру була һәм анда бары тик әттәхият кенә укыла. Әттәхиятне уку тәртибе белән без алдагы дәресебездә таныштык. Шуңа күрә хәзер салават һәм Раббәнә

Сезгә Аллаһы Тәгаләнең сәламе һәм рәхмәте булсын, дип әйтәбез. Ә аннан соң сул якка да нәкъ шулай ук Әссәламүгаләйкүм вә рахматуллаһ! дип әйтелә. Һәм шуның белән намаз тәмамлана.